Salam mähriban parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Mähriban Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni ajaýyp wakalara we täze üstünliklere beslenýär. Munuň özi, aýratyn hem hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan daşary syýasatynda hem has aýdyň ýüze çykýar. Gahryman Arkadagymyzyň Ýaşlar biziň geljegimizdir diýen çuňňur paýhasyndan we ýokary döwlet derejesindäki çözgüdinden kemala gelen, milli diplomatiýanyň hünärmenlerini taýýarlaýan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ylmy gözlegleri hem şeýle wezipeleri amala aşyrmaga gönükdirilendir.
Şu günki ajaýyp, şol bir wagtda hem tolgundyryjy waka, institutyň garamagyndaky, Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilýän Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň Türkmen diplomatiýasy, parahatçylygy döredijiligiň we adalatly syýasatyň nusgasy atly tema boýunça geçirilýän ikinji ýarym final oýny bolup durýar. Bu oýnuň temasy halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan taryhyna, milli däp-dessurlaryndan başlap, Döwletimiziň şu günki günde alyp barýan içeri we daşary syýasatyna we diplomatiýasyna degişli gyzykly sowallary öz içine alýar. Ilki bilen ikinji ýarym final oýnuna gatnaşýan şu günki mekdep okuwçylarymyzyň ählisini tüýs ýürekden gutlamaga rugsat ediň. Siziň ähliňiz bäsleşigiň birinji saýlama tapgyrynyň dürli temalaryndaky oýunlaryndan ýeňişli geçip, bäsleşigiň ikinji ýarym finalyna gatnaşmaga hukuk gazandyňyz. Gel indi bolsa şol hukuk gazanan okuwçylarymyzy tanyşdyrmaga rugsat ediň.
Ýagşymyrat Öwezow, Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rus, iňlis we türk dillerini bilýär, kitap okamak we dil öwrenmek bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň ýigriminji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we Gujurly nesil okuw merkeziniň bilelikde geçiren Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany ýyly mynasybetli

Aýnur Döwletýarowa, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen sekizinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus we iňlis dillerini bilýär, taryh dersini, iňlis we nemes dillerini öwrenýär.

Aşgabat şäheriniň ikinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus, iňlis dillerini bilýär, taryh, edebiýat we geografiýa derslerini öwrenmek we döredijilik bilen ýakyndan gyzyklanýar. Parahatçylygyň ýaz çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň üçünji oýnunyň ýeňijisi. Kakageldi Akmyradow.

Intibar Tagannyýazowa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rus, iňlis we türk dillerini bilýär, kitap okamak, döredijilik bilen meşgullanmak hem-de jemgyýetçilik çärelerine işjeň gatnaşmak bilen ýakyndan gyzyklanýar.

birinji saýlama tapgyrynyň sekizinji oýnunyň ýeňijisi.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam Oguz ýoly agzybirlige rowan Senasy dillerde ýaňlanýa öwran Oguz ýaýy, adalatyň kemany Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez. Bitewülik binýadydyr döwürleň. agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Okgullydyr, hemrasydyr ýaradan, Ulus ili bir agyza garadan, Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan, Syýasat köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, Joşga galk bu gün, Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn Arkadagyň ynsanperwer kelamy Oguz ýaýy adalatyň kemany.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Geliň indi bolsa bäsleşigimize adalatly baha berjek, adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Çary Nyýazow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň dosendi, tehniki ylymlarynyň kandidaty, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi. Kakajan Janbekow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alym, kätibi, taryh ylymlarynyň kandidaty. Gyzylgül Tagandurdyýewa Türkmenistanyň Ylmlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň uly ylmy işgäri. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary sizi bäsleşigimize hoş gördük. Sizden uly hormat bilen, bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylara beriljek soraglaryň bukjasyny açyp bermegiňizi uly hormat bilen haýyş edýäs. Şu günki bäsleşige gatnaşýanlaryň hemmesini gutlaýas. Ine, bu taýdan siziň öňüňizde bukja.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, men sizi ilki bilen bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edeýin. Bäsleşigimiziň şertlerine laýyklykda, häzir ikinji ýarym finalymyz bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Size her menzilde bir sowal berler we beren dogry jogabyňyz esasynda siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň Altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz.
Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji ýarym final oýny Türkmen diplomatiýasy, parahatçylygy döredijiligiň we adalatly syýasatyň nusgasy atly tema boýunça geçirilýär. Ikinji ýarym final oýnumyzyň birinji menziliniň sowallary Oguz türkmen döwletiniň, Hun türkmen döwletiniň we Parfiýa döwletiniň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna bagyşlanýar.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz birinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Ýagşymyrada ýüzlenýäris. Birinji sowal.
Wideo sorag, Soragy halyşynas Ada Gutlyýew berýär. Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada Gutlyýew Meň size şeýle bir sowalym bar. Gahryman Arkadagymyzyň Janly rowaýat kitabynda aýdyşy ýaly, ýomut hallaryna gabat gelýän lawr nagşy haýsy döwletiň şalyk nyşany bolupdyr? Gahryman Arkadagymyzyň Janly rowaýat kitabynda Ýomut halylarynda duş gelýän labyr nagşy Parfiýa patyşalygynyň Ärsah nesilşalygynda duş gelýär. Berekella Ýagşymyrat siz ilkinji berlen sowalymyza doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Aýnur size ýüzlenýäs.
Sowalnama, sekiz.
Hun hökümdary Laoşan Hytaý imperatoryna şeýle äheňdäki haty ýetirmek üçin ilçi ýollapdyr, Men Han döwleti bilen söwda etmek üçin serhetde bazar açasym gelýär. Han neberesinden gyz alasym gelýär. Şeýle hem tüwden edilen on müň litr çakyr, Bäş müň hu ölçeg däne, on müň bölek dürli görnüşli ýüpek mata we beýleki zatlar ibermegiňizi isleýärin. Şeýle ýagdaýda, serhetde özara talaňçylygyň bolmazlygyny isleýärin. Üns beriň, sowal. Hun hökümdarynyň Hytaý imperatoryna ýetiren bu haty nähili görnüşli resminamady?
Bu ultimatum hat däl-de, e, şol parahatçylyga çagyrýan hat bolup durýar. Ýagny e, uruşlaryň öňüni almak üçin e, şol bir-birine el uzadyp dostluk gatnaşyklary açmak üçin iberilen hat bolup durýar. Aýnur gynanmaly däl siz nädogry jogap berdiňiz, menzilimiziň indiki sowallarynda siziň berlen sowallara dogry jogap beresiňizi umyt edýäs. Aýnura berlen sowalyň dogry jogaby şeýle. Hun hökümdary Laoşan Hytaý imperatoryna ýazan haty duýduryş beriji hatlar bolup durýar. Şeýle hatlar dartgynlygyň öňüni almak, iki döwletiň arasynda kadaly, dostlukly gatnaşyklaryň dowam etmegi üçin ýollanypdyr. Hytaýda biziň eýýamyzdan öňki ikinji, birinji asyrlarda hökümdarlyk eden Udy atly imperatoryň ilçileri türkmen topragyna tarap ýöräp gelýärkäler, Parfiýanyň hökümdarynyň buýrugyna laýyklykda, serhetde olary iki müň atlydan ybarat goşun garşylapdyr. Haýbatly atly goşun, bir tarapdan, diplomatlary goramak maksady bilen, beýleki tarapdan bolsa, olara parfiýalylaryň goşunynyň güýç-kuwwatyny görkezmek maksady bilen, uzak ýoluň dowamynda hytaýly ilçileriň ýanyndan aýrylmandyr. Gahryman Arkadagymyz, Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy.
Biziň indiki sowalymyz bolsa Hojamyrat siz üçin niýetlenen. Dördünji sowalnama. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Bize dördünji sowalymyzy gysga belgimize Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň uly mugallymy, taryh ylymlarynyň kandidaty, Jepbaroly Hatamow ýollapdyr. Sowalymyzyň mazmuny şundan ybarat. Türkmen diplomatiýasynyň taryhynda Ähti-peýman şertnamasy diýip atlandyrylýan şertnama haçan baglaşylýar we onuň manysyny düşündiriň. Biziň eýämizden kyrk dokuzynjy ýylda Hun hökümdary bilen Hytaý imperatorynyň arasynda gol çekilýär. Şertnama boýunça şol ikisiniň mundan beýläk urşmajakdygyny we ikisiniň diňe dogandygyny we parahatçylykda ýaşajakdygy hakynda ýörite bile ant içýärler. Soňam şo bir depä çykyp ýörite agaç soýup

Haýsy asyr, haýsy zaman, parhy ýok. Adamlar mydama parahat durmuş isläpdirler. Parahat durmuş halklara rahatlyk hem ösüş, bagt hem eşret beripdir. Parahatçylyga söýgi, abadan ýaşaýyş halklaryň arasyndaky dost-doganlygyň pugtalanmagyna itergi beripdir. Şunuň bilen baglylykda, ata-babalarymyzyň hemişe parahatçylygyň tarapdary we daýanjy bolandygyny ýene bir gezek nygtamak isleýän. Şu ýerde. Şeýle bir maglumaty ýatlamak artykmaçlyk etmez. Hun imperiýasynyň hökümdary Hytaý imperiýasynyň hökümdaryna hat ýazyp, iki döwletiň arasynda söwda gatnaşyklaryny ýola goýmak, dostlugy berkitmek baradaky pikirlerini mälim edipdir. Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany!
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimizi Leýli siziň bilen dowam edýäs. Sowalnama bäş. Gahryman Arkadagymyz öň tutugrak, kän geplemeýän adamlary mylakatly, söhbet etmäge meýilli kişilere öwürýän juda wajyp, işjeň häsiýetli, ylaýta-da, diplomatik gepleşikleriň serişdesi hökmünde nämäni göz öňünde tutýar?
Gahryman Arkadagymyzyň köp geplemeýän, syr saklaýan adamlaryň berýän serişdesi ugurtapyjylyk serişdesi. Şöýle diliniň ugruny tapýar, nädip gürletmeli. Leýli ruhdan düşmelle siz biziň beren sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Ynha mürzämiziň elinde size berlen sowal bilen baglanyşykly dogry jogaby ýerleşdirilen görüp bilersiňiz. Gahryman Arkadagymyz öň tutugrak kän geplemeýän adamlary mylakatly, söhbet etmäge meýilli kişilere öwürýän juda wajyp işjeň häsiýetli ylaýta-da diplomatik gepleşikleriň serişdesi hökmünde

Kitabynda guz sözüne bir sözüň manysy hökmünde many berýär. Kakageldi ruhdan düşmeli däl. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda Oguz hanyň atasyny Alan han diýipdirler. Onuň Gara han, Gur han, Gur han, Guz han atly ogullary bolupdyr. Oguz han Gara hanyň bäşinji ogludyr. Görnüşi ýaly, Guz han bilen Oguz han bir gandan, bir kök damardandyr diýip belleýär. Türkmen halkynyň taryhynda. Guz, ýagny Oguz ady bilen özüne lakam alan şahsyýetler az däl diýip, Oguz we Guz sözleriniň manydaşdygyny belläp geçýär. Sizem ruhdan düşmeliler, indiki mezilimiziň sowallaryna dogry jogap berersiňiz diýip umyt edýäs. Biziň indiki sowalymyz kümüş sözi üçin niýetlenen.
Dokuzynjy sowal. Üç ýüz togsan bäşinji ýylda Rim imperiýasynyň taryhynda hunlaryň täsiri bilen nähili taryhy wakalar bolup geçýär? Olar barada gürrüň beriň. A üç ýüz togsan bäşinji ýylda rimler bilen hunlaryň arasynda gowy ara gatnaşyklar bolupdyr. A olar öz aralarynda hatda a şertnamalar baglanyşypdyrlar we olar dostlukly aragatnaşyk saklapdyrlar. Kümüş, Gynansakda siz berlen sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Ýagny üç ýüz togsan bäşinji ýylda Attila çenli bolan döwrüň aralygynda Rim imperiýasy bilen hunlaryň arasynda dartgynly ýagdaý emele gelipdir. Hunlar Rim imperiýasynyň üstüne çozuş etmegi netijesinde Rim imperiýasy ikä, ýagny Gündogar hem-de Günbatar Rim imperiýasyna bölünýär. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi. Hormatly Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin intizar size bellenýär. Üçünji sowalnama. Parfiýa patyşalaryň häkimiýetini çäklendirýän döwlet edarasy bolupdyrmy? Olar barada gürrüň beriň. Parfiýa patyşalarynyň döwründe, belli bolşy ýaly, Parfiýanyň ähli patyşalary adalatly patyşa bolupdyr. Şol sebäpli, elbetde, Parfiýa döwleti çäklendirilen döwlet bolany sebäpli, olaryň hem diwan ýaly özleriniň ýörite çäklendirme goýýan dolandyryş edaralary bolupdyr. we Parfiýa patyşalary elmydama şol diwanyň üsti bilen, ýagny şol dolandyryş edarasynyň üsti bilen islendik bir babatda ulgamda, ýagny harby ulgamda bolsun ýa-da salgyt ulgamynda bolsun, halka gözegçilik etmekde elmydama özleriniň ýörite çäklendirmeleri bolupdyr.
Intizar gynanmalär siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Parfiýa patyşasynyň häkimiýeti iki sany maslahat tarapyndan çäklendirilipdir. Urugdaşlar maslahaty hem-de Akyldarlar we gurrandazlar maslahady bolupdyr. Maslahatlaryň ikisi hem bilelikde Senat bolup patyşany saýlaýar ekenler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, ine şunuň bilen Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji menzili hem tamam boldy.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz ikinji ýarym finalymyzyň ikinji meziline tarap ýola rowana bolýarys. Biziň ikinji menzilimiziň sowallary Garahanly, Gaznaly, Seljuk türkmen döwletleriniň daşary syýasatyny we diplomatiýasyna bagyşlanýar.
Biziň bäsleşigimiziň ikinji menziliniň ilkinji sowalyna jogap bermek, Ýagşymyrat, siziň paýyňyza düşýär. Sowalnama on ýedi. Ýagşymyrat, on ýedinji sowalda size häzir wideosowal hödürlener, ekrana seredip bilersiňiz.
Men Pygy Baýramdurdyýew, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň Galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk atşynasy. Meniň size berjek sowalym şeýle. Şu gutujygyň içindäki ýerleşdirilen zadyň kömegi bilen türkmenler zat ediljek galanyň içindäki öz ýaralaryna habar iberipdirler. Şeýle hem utusyň içindäki zat seljuklaryň eýeçilik nyşany hökmünde çykyş edipdir. Seljuklar öz eýelän ýerlerinde şu nyşany asyp goýupdyrlar. Bu gutyjygyň içinde näme bar?
Bu soragyň jogabyny men takyk bilmänligim sebäpli çaklamalaryma esaslanýan. Çaklamalaryma laýyklykda, meň pikirimçe, şu gutujygyň içinde ýaý bilen peýkam bar. Ýagşymyrada berlen sowalyň dogry jogabyny sany ulgamyň üsti bilen ekran arkaly görüp bileris. Bu soragyň jogaby Atyň naly.
Seljuklar atyň naly bilen toýnagynyň arasyna gizlin görnüşde goýlan haty çykgynsyz ýagdaýda garşydaşynyň galasyna ýerleşen jansyzlaryna ýetiripdirler. Ýagşymyrat, ruhdan düşmäň, biziň indiki menzillerimize beriljek sowallara dogry jogap berersiňizi umyt edýäs, bäsleşigimizi bolsa indiki bäsdeşlerimiz bilen dowam edýäs. Biziň indiki sowalymyz Aýnur siz üçin niýetlenen.
On dokuzynjy sowalnama. Türkmen döwletlerinde hökümdarlary, şazadalary, döwlet işgärlerini ýetişdirýän ýörite atabeglik mekdepleri bolupdyr. Taryhda şol atabeglik mekdepleriniň atabegleriniň hem döwlet döredendigi mälimdir. Sowal şeýle, Siz türkmen atabegleriniň döreden haýsy döwletlerini bilýärsiňiz? Meniň pikirim boýunça, şol atabeglik mekdebi ilki seljuklardan öň hem döräp, atabeglik sözi özi şol seljuklar döwletinde dörän. Onda hem birnäçe ýagny zeňňiller atabegligi bar. Ýagny döwlet derejesini alan Nureddin zeňňi hasaplanýar öz başdaklygyny alyp. Ondan başga hem Ildeňizler atabegligi bar, Jandar ogullar atabegligi bar. Aýnur, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys, Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Jogabyň kabul edilen. Pähimdarlar geňeşiniň gelen kararyna laýyklykda siz sowala dogry jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biziň sowalymyzyň takyk we dogry jogaby bolsa, türkmenler özüniň dolandyran döwürlerinde salyrlar, ildeňizler, börüler we zeňiler atabegliklerini döretýärler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Hojamyrat size ýüzlenýäs.
On altynjy sowal.
Oguz handan başlap türkmen şalary, soltalary, tabyn eden hökümdarlary barada nähili diplomatik dessury ulanypdyrlar? Bu dessur barada Gahryman Arkadagymyzyň Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy atly kitabynda hem ýatlanylýar. Ýörite şony öz köşklerine çagyryp, ony şo tabynlygyny bildirenlerine welaýatyny öňki ýerinde häkim edip belläpdirler ýene-de. Hojamyrat siz berlen sowala doly jogap berip bilmediňiz, sowalyň dogry jogaby şeýle, Oguz handan başlap türkmen şalary, soltalary tabyn eden hökümdarlaryna, türkmen soltanlaryna boýun egen hökümdarlar tabynlyk guşagyny guşanmaly bolupdyrlar. Hojamyrat ruhdan düşmeli däl, indiki menzillerimizde beriljek sowallara dogry jogap berersiňiz diýip umyt edýäs. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek Leýli siziň paýyňyza düşýär. Sowalnama on üç. Dokuz ýüz togsan bir, bir müň otuz birinji ýyllarda dolandyran Bagdat halyfy al-Kadir tarapyndan Soltan Mahmyda Hindistana guran gazabatlary üçin ýokary derejeli sowgat hökmünde näme sowgat berlipdir? Meniň pikirimçe, Bagdat halyfy al-Kadir şo Mahmyt Gaznalynyň Hindistana gazap eden söweşlerinde şoňa ýokary derejeli şo altyn peýkam bilen ok beripdir. Leýli gynasakda siz berlen sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, dokuz ýüz togsan bir, bir müň otuz birinji ýyllarda dolandyran Bagdat halyfa al-Kadir, Soltan Mahmyda Hindistana guran gazabat söweşleri üçin tug sowgat beripdir. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Biz bolsa size indiki menzillerimizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Diana size ýüzlenýär. On bäşinji sorag.
Bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Mahmyt Gaznaly Amyderýadan geçende, onuň bilen ynsanperwer diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Gara hanlaryň hany kim?
Mahmyt Gaznaly bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Amyderýadan geçenden soň, Ol Garahan döwletiniň hökümdary Masut bilen parahatçylyk şertnamasyna gol çekýär we diplomatik gatnaşyklary ýola goýýar.
Diana ruhdan düşmäň siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz, sowalyň dogry jogaby bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Mahmyt Gaznaly Amyderýadan geçende onuň bilen ynsanperwer şeýlede diplomatik gatnaşyklary ýola goýan Garahanlaryň hany Nasyr Ýusup Kadyr han ibn Harun bolupdyr.

ara baglanyşygyň bardygyny aýtýar. Kakygeldi, gynansak-da siz berlen suwala nädogry jogap berdiňiz. Biziň suwalymyzyň dogry jogaby, Mahmut Kaşgarlynyň sözlügindäki ýumuş sözi iki hem-de ikiden köp adamyň arasyndaky gatnaşyga, ilçilige ýüzlenilip aýdylýar. Şol wezipä ynlan adama bolsa ýumuşçy diýilýär. Şundan ugur alyp, perişdelere hem ýumuşçy diýlip at berilýär. Biziň suwalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Biz size indiki menzillerimizde üstünlikleri arzuw edýäris. Biziň meýdanymyzyň indiki sowalyna jogap bermek üçin Kümüş size ýüzlenýäs. On dördünji sowal.
Dokuz ýüz elli bäşinji ýylda Seljuk beg öz urugy hem-de yzyna eýerenler bilen bilelikde nirä göçüp barýar? Dokuz ýüz elli bäşinji ýylda Seljuk beg we oň yzyna eýerenler bilelikde Jeýtun şäherine göçüp gitýärler. Kümüş ruhdan düşmeli däl, siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Dokuz ýüz elli bäşinji ýylda Seljuk beg şeýle-de öz urugy hem-de yzyna eýerenler bilen bilelikde Mawerennahyrda Syrderýanyň aşak akymyndaky Jent düzlügine göçüp barypdyrlar. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýledi. Ikinji menzil biziň soňky sowalyna intizar siz jogap berersiňiz.
Sowalnama on sekiz. Gahryman Arkadagymyz Ömrümiň manysy atly kitabynda Bagdat halyflygyny türkmenleriň gorandygy hakynda aýratyn belleýär. Seljuklar Bagdat halyflygyny haýsy hereketiň täsirinden halas edýär? Bu hereket barada Gahryman Arkadagymyz nähili maglumat berýär? Seljuk türkmen döwletiniň hökümdary bolan Togrul beg özüniň dolandyran ýyllarynda Bagdat halyflygyny musulman dininiň bir görnüşi bolan şaýlaryň basybalyjylykly hereketlerinden goramagy başarýar. Intizar, Gynansakda siz berlen sowala nädogry jogap berdiň. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, şol döwürlerde baryp on birinji asyrda, Togrul begiň Seljuk türkmen döwletine baştutanlyk edýän döwründe, Bagdat halyflygyna Batynylar ýa-da bolmasa, başgaça atlandyryşly Büweýhiler hereketi päsgelçilik döredýärdi. Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda bellenilişine görä, batyny akymlar, bular, Gurhanyň we hadyslaryň syrly we başgaça manylarynyň bardygyny öňe sürýän, yslamyň esasy hökümlerini musulmanlaryň düşündirişini başgaça düşündiriş berip, olaryň dini tutuşlaryny inkär edip, ýa-da edenitilik derejesine çenli öte geçen ygtykat toparlarynyň, şeýle hem juda gizlin görnüşlerde hereket eden guramalaryň üsti bilen merkezi hökümete garşy gönükdirilen gozgalaňlaryň başyny çeken dürli görnüşdäki syýasy toparlardyr diýip bellenip geçilýär.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň üçünji meziline hem gelip ýetdik. Ikinji ýarym final oýnumyzyň üçünji meziliniň sowallary Garahanly, Gaznaly, Seljuk türkmen döwletleriniň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna bagyşlanýar.
Biz menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Ýagşymyrada ýüzlenýäris. Sowalnama ýigrimi bäş. Şu jümlä üns beriň. Bu iki şahsyýetiň döwleti dolandyrmak işlerine we özara gatnaşyklaryna juda oňyn hereketleri bilen bir hatarda, agyr pursatlaryň bolup geçendigine seretmezden, olaryň ikisi hem, Ömürleriniň ahyryna çenli ýürekleriniň töründe biri-birine bolan sylagy we hormaty saklap gelipdirler we şeýle halda hem dünýäden ötüpdirler. Taryhçy Almaz Ýazberdiýewiň kitabyndan alnan bu jümle-de haýsy hökümdarlar hakda gürrüň etýär? Bu iki şahsyýet biri-biri bilen ysnyşykly gatnaşykda bolupdyrlar. Şu gatnaşyklary taryh alymlar iki döwre bölünýär. Şu iki şahsyýetiň wepalylyk döwri we wepasyzlyk döwri. Bu iki şahsyýetiň iki döwrüne garamazdan, biri-biriniň ýüreginde öýke-kinäni aýryp, biri-birine bolan mährini gizlinlikde ýüreginiň çüňkünde saklapdyrlar. Garahanly Gaznaly Seljuk döwletleri barada.
Ýagşymyrat, gynansak-da siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby şeýle. Taryhçy Almaz Ýazberdiýewiň özüniň kitabynda belläp geçilişi ýaly, bu iki şahsyýetiň arasynda şol döwürlerde bir-birine hormat goýmak, sylanşyklyk ýaly belli däpler bularyň arasynda ýola goýlupdyr. Bu iki şahsyýet, bularyň biri Seljuk Türkmen döwletiniň soňky hökümdary Soltan Sanjar, beýlekisi bolsa onuň tabynlygynda bolan Horezmşalar döwletiniň ilkinji hökümdary Atys hasaplanýar. Ýagşymyrat, biz size indiki menzillerimizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Biziň menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Aýnur size ýüzlenýäs. Ýigriminji sowal. Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda belleýşi ýaly, Gürgenç şäherine ýene nähili şäher diýipdirler?
Meniň pikirimçe şol Horezm döwletiniň merkezi bolup ýöne anyk bilemok jogabyny.
Aýnur siz berlen sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda belleýşi ýaly, Gürgenç şäherine Müň derwezeli şäher diýlip atlandyrylypdyr. Ruhdan düşmäň, indiki sowallarda dogry jogap beresiňizi umyt edýäs. Biz bolsa menzilimizi Hojamyrat bilen dowam edýäris.
Ýigrimi üçünji sowal. Horezmşa Kutbeddin Muhammet bir müň bir ýüz on sekizinji ýylda Soltan Sanjar bilen Kimiň arasynda ylalaşdyryjy hökmünde araçylyk wezipesini ýerine ýetirýär. Şo bir müň bir ýüz on sekizinji ýylda Soltan Sanjar bilen şu Garahanly hökümdar Arslan hanyň arasyny şu ýaryşdyrmakda aýratyn uly iş bitiripdir.

Togrul begden başlap, daşary syýasat we diplomatik protokol işlerine seredýän Diwany-inşa, Waltugra, ýagny Döwlet diwanyna haýsy derejäni alan adamlar ýolbaşçylyk edipdir? Meniň pikirimçe wezirler.
Leýli gynansakda siz berlen sowala dogry jogap berip bilmediňiz, sowalyň dogry jogaby şeýle, Togrul begden başlap daşary syýasat we diplomatik protokol işlerine seredýän, Döwlet diwanyna tugraýy derejäni alan adamlar ýolbaşçylyk edipdir. Biz bolsa menzilimizi Diana bilen dowam edýäris. Ýigrimi ikinji sorag. Bir müň bir ýüz elli üçünji ýylda Soltan Sanjar Balh oguzlaryna ýesir düşende,

Diana, Gynansakda siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Bir müň bir ýüz elli üçünji ýylda Soltan Sanjar balh oguzlaryna ýesir düşende, ilki bilen atsyz, soltany halas etmek üçin, Sistan hökümdary Täjeddin Abulfazla, Gur hökümdary Alaeddin Hüseýine, Mazendaran häkimi Abulfath Rüsteme hat ýazyp, oguzlara garşy birikmegi soraýar. Onuň özi bolsa Soltan Sanjary azat etmek üçin balh oguzlaryna garşy ýörişe gaýtýar. Munuň netijesinde bolsa ol ýolda goşun çekip gelýärkä, haçan-da Soltan Sanjaryň ýesirlikden boşadylandygyny eşitýär we öz goşuny bilen yzyna dolanýar. Biziň sowalymyzyň jogaby şeýledi, biz size indiki menzillerimizde üstünlikler arzuw edýäris. Menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek Kakageldi siziň paýyňyza düşýär. Ýigrimi ýedinji sowal.
Gahryman Arkadagymyzyň Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly kitabynda ukyp-başarnyklylygy bilen taryha giren zenan şahsyýetlerimiz hakda söz açanynda, Seljuk türkmenleriniň döwletinde haýsy zenanyň ady nagzaýar? Gahryman Arkadagymyz Enä tagzym, mukaddeslige tagzym atly kitabynda Seljukly döwletimizde Soltan Togrulyň aýaly Altynjan hatynyň şol Seljukly döwletinde eden işleri barada,

Kümüş gyna sakda siz berlen sowalymyza jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň jogaby, Soltan Sanjaryň atyza bolan ynamy haçanda, bir müň bir ýüz otuzynjy ýylda, Soltan Sanjar Mawerannahyra, Samarkandyň hökümdary Arslan han Muhammet ibn Süleýmanyň gozgalaňyny basyp ýatyrmaga ugranda bolýar. Ol haçanda Buhara gelende, awa şikara çykan soltana garşy gulamlary we hyzmatkärleri Arslan han Muhammediň tabşyrygy bilen dildüwşük gurap ony öldürjek bolýarlar. Duýdansyz ýagdaýda peýda bolan atsyz Soltan Sanjary halas edýär. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Indiki sowala jogap bermek üçin intizar size ýüzlenýäs. Kerem sekizinji sowalnama.
Seljuklarda gönüden-göni duşuşman ýaraşyk baglaşmagyň nähili diplomatik dessury bolupdyr?
Seljuk Türkmen döwleti Bilşimiz ýaly, türkmenleriň taryhynda bolan iň güýçli, başarnykly döwletleriň biri bolupdyr. Beýleki goňşy döwletlerine şol ýaraşyk şertnamasy bolsun, islendik haty okýaý peýkamyň üsti bilen şol haty oturdyp şeýle atyp okýaý bilen ýetiripdirler gönden-gön duşman.

Dördünji menzilimiziň sowallary Horezmşalar, Akgoýunly, Garagoýunly, Memluk, Osman türkmen döwletleriniň daşary syýasatyna we diplomatiýasyna bagyşlanýar.
Biziň dördünji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek Ýagşymyrat siziň paýyňyza düşýär.
Otuz dördünji sowal.
Orta asyr taryhçysy Ibn Esir Kämil taryh eserinde Soltan Jelaleddiniň wefatyndan soň ol barada nähili buýsançly jümleleri beýan edýär?
Taryha öz adyny altyn harplar bilen ýazdyran Ibn Esir bir müň bir ýüz altmyş, bir müň iki ýüz otuz üçünji ýyllar aralygynda ýaşap geçen taryhçy, alym. Kämil taryh eserinde Jelaleddin Mengbuberdi barada belläp geçýär. Jelaleddin Mengbuberdi Horezmşalar Anuşteginler döwletiniň iň görnükli hökümdary bolmak bilen, ol dünýä taryhynda özüniň adyny altyn harplar bilen galdyranyň esasy sebäbi mongollara garşy ilkinji zarba görkezen türkmen hökümdarydyr. Kämil taryh eserinde Jelaleddin Mengüberdi barada onuň adyl, güýçli, daýaw, goňşy döwletler bilen parahatçylykly gatnaşyklary saklaýan, hökümdar bilen nygtamak bilen, onuň ýegeni Seýfetdin Kutuz, It ata, är daýa türkmeniň ata-babalaryndan gelen nakylyna eýerip, Seýfetdin Kutuz taryhda ikinji hökümdar bolup durýar mongollara garşy zarba uran, yzyna olaň söweşini yzyna serpikdiren.
Ýagşymyrat, size berlen sowalyň jogaby bilen baglanyşykly biz Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas, Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Umumy ýagdaýda dogry, Ýöne o taýda Ibn Esir şeýle bir türkmen serkerdesini wasflandyrýar, kän gowy sözleri aýdýar, onuň musulman serkerdeleriniň içinde ýeke-täk bir ýeňiş gazanyp bilen serkerdedigini, onuň musulman ýurtlary üçin gorag-galkany bolandygyny, Jelaleddin Menguberdiniň ýeňişi, ähli musulmanlaryň ýeňişi, onuň ýeňilen ýerinde bolsa musulmanlaryň ýeňişidigi hakynda aýdýar. Seň başga maglumatlar hem bereniň göz öňünde tutup, kabul etsek, kanagatlaryny bozar. Pähimdarlar geňeşiniň gelen netijesine görä, siziň beren jogabyňyz kanagatlanarly diýlip kabul edildi. Şeýlelikde, siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly bäsdeşimiz gatnaşdylar, gadyrly myhmanlar biz bolsa menzilimizi sowallar arkaly dowam edýäris. Biziň indiki sowalymyz Aýnur siz üçin niýetlenen.
Otuzynjy sorag.
Bu sowala wideo sorag ýagny wideo şekilli sorag hödürlener. Sowaly arapşynas Rahmet Gylyjow berýär. Men Rahmet Gylyjow Dünýä edebiýat žurnalynyň baş redaktory. Size berjek sowalym şeýle. Memluk soltany Beýbars döwlet dolandyrmakda hemişe gadymy türkmen töreçilik dessuryna eýeripdir. Mirasdüşerini yglan edeninde haýsy dessury ýerine ýetiripdir? Türkmenler Memluk döwletinde töreçilik däbini berjaý edip, ýagny şol özüniň ok ýaýyny berip, mirasdar diýipdir. Ýazdygymyzda töreçilik diýende eýýäm Oguz han atamyzdan bäri ak keçäniň üstünde oturdyp, olar şol şa diýip, wesiýet edip gidýärler hem-de Şa ölenden soň hem onuň şol mirasdary hem, wezirler, wekiller hemmesini ony goldajakdygy hakynda ýanyna kasam edýärler. Geliň indi bolsa wideo şekili arkaly dogry jogaby diňläliň. Bu sowalyň jogaby şeýle. Soltan Beýbars entek diri mahaly bir müň iki ýüz altmyş dördünji ýylda ogly Mälik as-Seýit Berkäni soltan diýip yglan etýär. Soltanlyk dessuryna laýyklykda oglun ata mündirip, özi atyň jylawuny çekip, öňünden ýöräpdir. Edil şu däbiň seljuklylar döwründe hem dowam edendigi hakynda taryhy maglumatlar bar. Aýnur, görşüňiz ýaly ýaňy wideo şekili hem tomaşa etdiňiz, biz dogry jogaby diňledik. Gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biz size indiki menzillerde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, dördünji menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek üçin Hojamyrat size ýüzlenýäs. Otuz ikinji sowal.
Uzyn Hasan öz köşgünde hemaýat gören haýsy alymy Stambula ilçi edip iberýär? Uzyn Hasan Stambula ilçi edip şo Aluşçyny ýörite Mehmet Fatyhyň ýanyna iberýär. Berekella Hojamyrat siz berlen sowala takyk hemde doly dogry jogap bermegi başardyňyz şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hormatly myhmanlar akyl-paýhas bäsleşigimiz dowam etýär. Menzilimizde indiki sowala jogap bermek, Leýli, siziň paýyňyza düşýär.
Sowal otuz bäş. Bir müň bir ýüz elli alty, bir müň bir ýüz ýetmiş ikinji ýyllarda dolandyran Horezmşa Atsyzyň ogly Ýyl Arslan tagta geçmek bilen, Horezm döwletiniň seljuklardan garaşsyzlygyny resmi taýdan yglan edipdir. Ol öz döwletiniň seljuklar bilen deňhukukly gatnaşyklara geçmäge meýillidigini duýdurypdyr. Şundan soňra Horezmşanyň Seljuk köşgüne ýollaýan hatlarynda öňki bende, ýagny tabyn diýen sözüň ýerine haýsy söz ulanylypdyr?
Meniň pikirimçe garaşsyz döwletler diýip ulanylýar. Şo bende, tabyn sözünden soňra horezmşalar garaşsyz bolanda, şo hatlarda garaşsyz döwletler diýip ulanylýar. Leýli biz siziň jogabyňyzy kabul edýäris, gynansakda siz berlen sowalymyza nädogry jogap berdiň. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa haçanda bir müň bir ýüz elli altynjy ýylda özygtyýarlylygyny, ýagny özbaşdaklygyny gazanan könelgeç türkmen döwletiniň soltany Ilarslan Seljukly soltanlarynyň köşgüne ýazan hatlarynda öňki bende, ýagny tabyn diýen sözleriniň deregine muhlis, ýagny dost diýen sözi ulanyp başlapdyr.

Kätibiň bilmeli daşary ýurt dilleri bölüminde kätibiň bilmeli dilleri hakynda nähili maglumatlar getirilýär?
Memluk alym Abu Abbas öz kitabynda kätipleriň birnäçe dilleri, ýagny ýaşaýan döwletiniň döwlet dilini, arap we pars dilleri hökmän bilmelidiklern belleýär.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Menzilimiz sowallar arkaly dowam etýär. Biziň indiki sowalymyza bolsa Kakygeli siz jogap berersiňiz. Otuz altynjy sowal. Soltan Sanjaryň ölüminden soňra, özlerini Beýik Seljuk imperiýasynyň kanuny mirasdüşeri hasaplap, horezmşalar haýsy reňkdäki döwlet baýdagyny kabul edipdirler? Soltan Sanjar ölenden soňra, horezmşalar döwleti özüniň baýdagynyň reňkini şo yslam dinini, görkezýän ýaşyl reňki özleriniň döwlet baýdagynyň reňki diýip kabul edipdirler. Kakageldi, Gynansakda, siz berlen sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, haçanda Soltan Sanjar ýogalandan soňra, Beýik Seljuk imperiýasynyň kanuny mirasdüşeri hökmünde Horezmşalar döwleti gara reňkdäki baýdagy özlerine döwlet baýdagy hökmünde kabul edipdirler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar biz menzilimiziň indiki sowaly üçin Kümüş size ýüzlenýäs. Otuz ýedinji sowal.
Bir müň bäş ýüz otuz bäşinji ýylda Gujaratyň soltany Bahadur şa Osman soltany Süleýman Kanunynyň ýanyna ilçi ýollapdyr. Bu ilçiligiň maksady we netijesi hakynda gürrüň beriň. Süleýman Kanuny Gujaraty basyp almak isleýär. Şol sebäpli hem Bahadur şa Süleýman şa ilçi ýollaýar. Kümüş siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz sowalymyzyň dogry jogaby Bahadur şa ilçileriň üsti bilen özüniň gury ýerden mogollaryň deňizden bolsa portugalylaryň howpy astyndadygyny bildiripdir we harby deňiz kömegini bermegini sorapdyr netijede Osman döwleti Güjeratyň soltanyna harby deňiz kömegini beripdir. Biz menzilimiziň soňky sowalyny bilen intizar size ýüzlenýäris.
Ýigrimi dokuzynjy sowal. Bir müň üç ýüz togsan bäşinji ýylda Gara Ýusup Kim bilen söweşýär? Bu söweşiň taryhy ähmiýeti nämeden ybarat?
Bilşimiz ýaly, Gara Ýusup Garagoýly türkmen döwletiniň hökümdarydyr. Gara Ýusup müň üç ýüz togsan bäşinji ýyly, şol wagtlar özüniň gany bir garyndaşy bolan Akgoýlylar döwleti bilen garyndaş bolsa-da, bir-birleriniň arasynda duşmançylykly ýagdaýda söweşler bolupdyr. Şol wagtlarda Akgoýlular Teýmirler döwletine, ýagny Aksak Teýmirden kömek sorapdyr. Şol sebäpden hem müň üç ýüz togsan bäşinji ýylda Garagoýly hökümdary Gara Ýusup bilen Teýmirleň döwletiniň hökümdary Teýmir Aksak bilen şol iki döwletiň arasynda söweş bolýar. Käbir taryhy maglumatlara görä, Şol wagt müň üç ýüz togsan bäşinji ýylda bolan söweşde Gara Ýusup özüniň az sanly goşuny bilen Teýmir Aksagyň öz goşunyndan birnäçe esse köp bolan goşunyny ýeňilişe sezewar etmegi başarypdyr diýip aýdylýar.
Berekella Intiza siz berlen sowalymyza doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly bäsdeşimiz Gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz bäşinji menzilimize hem gelip ýetdik. Däp bolşy ýaly, bäşinji menzilimize gatnaşjak okuwçylarymyzy kesgitlemek üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz berýäris. Şu dört menzilden soň saýlanmagy başaran okuwçylar bar. Olar göni final tapgyryna geçýärler. Men häzir şolaryň atlaryny aýdyp geçmekçi. Ilki bilen, üç peýkam alan Baýlyýew Hojamyrat. Şeýle-de iki sany okuwçymyz iki peýkam eýe boldy, olar Öwezow Ýagşymyrat hem-de Tagannyýazowa Intizar. Bular eýýäm göni final tapgyryna geçýärler. Ynha, häzir şol bir peýkam alan okuwçylaryň arasynda bäşinji menzilimizi dowam ederis. Olar, ynha, Döwlet Ýarowa Aýnur. Bespalowa Diana hem-de Akmyradow Kakageldi. Bäşinji menzilimizi häzir şul okuwçylar bilen dowam ederis. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Biz Pähimdarlar geňeşiniň gelen kararyny diňledik. Karara laýyklykda, häzir üç sany bäsleşige gatnaşyjymyz, ýagny Aýnur, Diana, şeýle hem Kakageldi öz aralarynda bäşinji menzili dowam ederler. Bäşinji menzilde gatnaşyjylaryň arasyndan dogry jogap beren bir okuwçymyz final tapgyryna ýol alar. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary biz sizden okuwçylarymyz üçin sowal çekip bermegiňizi haýyş edýäris. Ikinji sowalnama.
Hazara. söweşinde Soltan Sanjaryň we Atyzyň ýanyna özleriniň köşk şahylary bolupdyr. Olaryň atlaryny aýdyň we bolan wakany gürrüň beriň.
Soltan Sanjar bir müň bir ýüz kyrk ýedinji ýylda Hazar asly üçünji gezek ýöriş edende, Soltan Sanjaryň ýanynda şahyr Enwer bolýar. Ýagny Soltan Sanjar Enwere şol şahyra goşgy ýazmagy buýurýar. Şeýdip, Enwer goşgy ýazyp, Ýagny galanyň içine ok-ýaý bilen atýarlar. Ýaňky galanyň içindäki adamlar bu habary Asyla ýetirende, Asylyň köşk şahyry Reşdetdin batyr hem Soltan Sanjara jogap hökmünde öz goşgusyny ýazyp, şo bir-birlerine garşy öz goşgularyny beýan etýärler.
Berekella Kakygeldi, siz menzilimiziň sowalyna doly we dürs ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly adamlar mähribaneleşer ene şunuň bilen bäsleşigimiziň netijelerini yglan etmek üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz berýäs. Hormatly adamlar ine şu gün Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigiň ikinji ýarym finalyň oýny boýunça türkmen diplomatiýasy parahatçylygy döredijiligiň we adalatly Syýasatyň nusgasy atly tema boýunça geçirildi. Ýeňijiler Baýlyýew Hojamyrat, Öwezow Ýagşymyrat, Akmyradow Kakageldi, Enip Tagannyýazowa Intizar. Olar final tapgyryna gatnaşmagyna hukuk gazandylar. E şuň ýaly mümkinçilikleri ýaş eýýäm mekdepde okýarka, olar diplomatiýanyň tärlerini öwrenmek üçin mekdep okuwçylarymyza döredýän mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýan. Jany sag bolsun. Işleri elmydam üstünlikli bolsun.
Bedewe atlanan batyr oguzlaň gollarynda arşa galyp parlansyň. Oguzlaryň ýazan kanun kitaby geçmişden geljege şöhratdyr şandyr.
Ilki ony gön kitaba ýazdylar. Soň ýazdylar sünnäläp sap altyna. Ulamalar ylym açyp bu işi ýaýdylar jem kylyp oguz halkyna. Şu kanuna uýsun, bir Taňra uýýan, şu diwana uýsun, üç ok hem bozok, şu mukaddes kitap külli Oguzy daşyna jemlesin, Oguz han bolup. Oguz nesihaty ähtnamadyr, lebiznamadyr bu kalbyňa guýulan, bu adat, bu kanun, adalatlylyk, Ogzuň nesline halallyk buýurar. Ilki gönden, soň altyndan sahaby, Tamam, tamam tükel eýlediler kitaby. Ýigrimi dört tagma nyşan oňan jemdir ogullaryň parlak suwunda, her birinde ýeňişleriň görki bar, altyn baharlaryň roýy nurunda.
Külli oguz başyn eger öňünde, Tug üçin ser goýar batyr hem gerçek. Tugy bilen ýaşar gadymy oguz, Şuny unutmasyn şu gün hem geljek.
Geliň häzir bolsa, ýeňijilerimiziň gatnaşmagynda türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dessuryny geçireliň.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmalar biziň bu günki ikinji ýarym final oýnumyza gatnaşan ýaş çaparlarymyza Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaplary peşgeş berildi. Ozaldan hem türkmen halky kitap okamaga, kitap öwrenmäge uly sarpa, uly hormat goýan halk hökmünde tanalýar. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynda hem. Belli türkmen alymy Zamahşary, Ylym pikirlenmekdir diýipdir. Orta asyryň alym-ussatlarynyň biri Fahretdin Errazy başga iş bilen meşgul bolýan wagtynda-da kitap okapdyr. Öýünden medresä barýança hem kitap okapdyr. Ol wagtynyň aglaba bölegini kitap okamaga sarp edipdir. Şeýle alymlaryň yhlasy bilen türkmen topragynda filosofiýany, astronomiýany, matematikany, lukmançylygy, binagärligi, geografiýany we beýleki ylymlar özleşdirmegiň berk binýady kemala gelipdir. Ylym-bilime, pähimli ýaşamaga bolan söýgi Ata-babalarymyzyň zannyny ornapdyr. Şu ýerde türkmen akyldary Magtymguly Pyragynyň Kitap okan gullar magnydan dokdur diýen sözlerini hem ýatlasak ýerlikli bolar diýip Gahryman Arkadagymyz jaýdar belläp geçýär. Şeýle hem bu günki bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylarymyza Saryýan hojalyk jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň taýýarlamagynda, Seljuklar nesilşalygynyň taryhy atly kitaby sowgat berilýär. Bu kitap Ymadeddin Muhammet Yspyhanynyň ýazan kitaby hasaplanýar. Bu alym öz döwrüne Seljuklar döwletiniň nesilşalyklary barada özüniň gymmatly maglumatlaryny galdyrýar. Bu eser Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan Angliýadan getirilen golýazmanyň esasynda arap dilinden türkmen diline terjime edildi. Şeýle hem kitabyň içinde Seljukly soltanlary barada, bu döwürde alnyp barlan içeri we daşary syýasatyň manysy, şeýle hem medeni ugurda alnyp barlan hyzmatdaşlyk barada hem maglumatlar getirilendir. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Bäsleşigimiziň şu ýerine, akyl-paýhas bäsleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Dil edebiýat we milli golýazmalar institutyna. Türkmen haly döwlet birleşigine. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine. Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine. Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine. Gündogar şöhlesi Nusga haryt nyşanly milli önümler hojalyk jemgyýetine. Aýdyň ugur hojalyk jemgyýetine, şeýle hem ekologik taýdan arassa we berk kraft kagyz önümlerini öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkyny abadan, asuda, bagtyýar durmuşda ýaşamaga, bizi ýaşlara bolsa okamaga, öwrenmäge, Taryhymyz bilen içgin gyzyklanmaga döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlary elmydama rowaçlyklara beslensin! Gepleşigi alyp bardylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň üçünji ýyl talyby Kuwwat Mämmedow, Şeýle hem, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň ikinji ýyl talyby Gytja Atdaýewa,